Gudde Moien. Ech ginn Iech haut gären aus dësem Buch virliesen, Den décken dommen Dudu. An dat ass am Joer 2004 fir d'éischt bei Op der Lay erauskomm. An Ee grousst Problem an dem Buch ass, datt eng Haaptroll de Computer spillt. Et ass am Fong ee Computer-Tagebuch, wat mer liesen. An 2004, wéi et erauskomm ass, waren d'Computere jo nach ganz anescht, wéi se haut sinn. Dofir hu mer dat all Kéier mat all nei Oplo, déi gemaach gouf, Erëm missen aktualiséieren. Do war zum Beispill ganz am Ufank eng Diskett dran, wou alles drop gespäichert ginn ass. Sou haut weess bal kee méi, wat eng Diskett ass. Dono war et e Stick an an der allerneister Ausgab ass et elo d'Cloud. Do gesäit een also och, datt wann esou Bicher sollen aktuell bleiwen, da muss een ëmmer Ännerunge maachen. Muss een also mat der Zäit goen. Mee genuch geschwat, Fänke mer u mat liesen. Mir fänken direkt hei beim éischten Doc u mat liesen, mam éischten Dokument, mam éischten Kapitel kënnte mer och soen. An da kënnt Der weiderliesen, wann Der Loscht hutt. Didier. Meng Elteren hu mech Didier genannt an dofir wäert ech si e Liewe laang haassen. Didier Düsseldorfer, Dat sinn véier Deeën an engem Numm. Wéi wann de Familljennumm Düsseldorfer net schonns duergaange wier. Deen eleng hätt schonns Generatioune vu Kanner an d'Depressiounen a bei d'Kannerpsychologen gedriwwen. Neen, och nach Didier als Virnumm huet et misse sinn. Flatsch, nach eng Kéier zwee Deeën virdrun, domat ka kee normaalt Kand liewen. An et huet och net laang gedauert, du war ech den Dudu. An der Crèche Krëmbampmpel, grad esou huet se geheescht, konnt deemools jo nach kee richteg schwätzen, dofir huet jiddereen Dudu zu mir gesot, fir d'éischt just déi aner Kanner an de Kollegen, esou huet meng Mamm se genannt, an dono och d'Educatricen an d'Educateuren. Si hunn dat bestëmmt interessant fonnt. Si hunn och vläicht gemengt, esou ee klengt Kand wier nach net sensibel, mee si hu sech bestëmmt ni virgestallt, wéi et wier, wann een si géif esou ruffen. An der Spillschoul dunn, bei dem Joffer Paul, deen e Mann war, ee vun deenen eenzege Spillschoulsjoffermänner aus dem Land, war ech dunn fir zwee Trimesteren den Dussel an net den Dudu, mee am Fong war dat och keng Verbesserung, d'ganz Klass huet mech Dussel genannt, wëll de Joffer Pol zu mir sot, ech wier ewer sou ee richtegen, klengen, léiwen, décken, dommen Dussel. Wann hien dat sot, huet hie gelaacht a mech léif gedréckt. Geknuddelt huet hien dat genannt an dobäi hätt hie mech och direkt ëmbrénge kënnen, wëll wann een an der Spillschoul bis Klengen, Léiwen, Décken, Dommen, Dussel genannt gëtt, jo dann ass ee schonn esou gutt wéi begruewen. Da kann ee vill Beruffer net méi léieren, wëll een dofir net gëeegent ass, wéi zum Beispill Rapper. Mä dat kann een sech aus dem Kapp schloen, oder Speaker op rtl, et bleiwen dann nach just déi Beruffer déi soss kee wëllt, wou een sech zum Beispill midd mécht, oder wou een sech muss e Liewe laang mat anere Leit hire Kanner ploen. Dat wëllt jo ewer kee normale Mënsch. Am éischte Schouljoer sinn ech dunn nees den Dudu ginn, a wëll ech esou grouss war, hunn d'Leit, déi mat mir ze dinn haten, mech just nach décken dommen Dudu genannt. An si haten och Recht, ech war déck an ech war domm, wëll ech konnt net richteg schreiwen. Ech hunn ëmmer alles voller Feeler geschriwwen. Bei mir war de B. Een Dee. An de Pee war normalerweis ee Kuh. An da sot d'Joffer, Den Dee huet en décken Dokes an de Pee eng plakeg Panz. Wat ass dat? Ganz einfach, Du, du, du gëss der elo ee grousse Jong, da kanns du dat jo verhalen. Mee et war net esou einfach. Dee groussen Dee hat op eemol iwwerhaapt keen Dokes méi a just eng grouss Panz. An dee grousse Pee hat der zwou. An ausserdeem, sot meng Mamm, datt een dat Wuert Panz guer net soen dierft. Am Rechnen hu mir du misse léieren, datt et sou schwéier Wierder gëtt wéi Strupptraktioun a multiplikazéieren, an d'Joffer huet sech gefrot, wat dat da sollt ginn, wann ee Kand déi Wierder mol net richteg ausschwätze kann. Jo, wéi soll et dann domadder rechnen? Joffer huet eis dunn fir déi éischte Kéier bei de Schoulpsycholog, den Här Jeannimé, geschéckt, jo an dunn, du gung alles besser. Ech hunn dierfen déi zwee éischt Schouljoren an dräi Joer maachen a meng Elteren, déi goufen dunn och gescheet. Sou, elo maache mer e klengen Sprong an d'Dokument zwee. Dat geet sou. Didier Didier Didier Wat sollt de Papp sech geduecht hunn, wéi hien an der Stad op d'Gemeng gung a sot, hie ging säi Jong gären Didier nennen? Sollt hien sech iwwerhaapt eppes geduecht hunn a konnt dee Mann, deen do op deem Büro schafft, wou d'Pappen de Kanner hir Nimm musse soe wou mäin Papp, dann net warnen? Neen, Här Düsseldorfer, esou kann een e klengt Kand dach net nennen! Esou kann een dat dach net warnen! De Mann, deen do schafft, hätt säi Revolver eraushuelen a soe sollen, Wann Dir, Här Dusseldorfer, Äre Jong wëllt Didier vernennen, da muss ech leider eppes dogéint ënnerhuelen. Entweder Dir gitt deem aarme Kand een normalen Numm, wéi Kevin, Steve, Chris oder Cédric, oder Är lescht Stonn huet elo geschloen. An dann ging hien de Revolver op mäi Papp riichten. Mengem Papp stingen dann de Schweess op der Stir an d'Hoer zu Bierg, mee hie misst een anere Numm soen. Arnold. Jo, hie ging da bestëmmt Arnold soen, den Terminator. An da ging de Mann säi Revolver nees virsiichteg an den Tirang leeën an Arnold a säi Computer tippen. De Papp ging säi Pobeier mat heem huelen an doheem der Mamm alles erklären an dann wier et gutt. Mee de Papp huet mech Didier genannt an elo ass iwwerhaapt näischt gutt. An der Schoul sinn ech nach just den Dudu oder nach schlëmmer den dommen Dudu oder, an dat ass dat Schlëmmst, den décken dommen Dudu. Dat huet fënnef Deeër. Dat sinn der ze vill. Mat fënnef Deeën an sengem Numm ka kee Mënsch liewen. Den Dee vun Décke kann ech nach akzeptéieren. Jo, ech sinn ze déck. Net datt ech dat esou gewollt hätt, neen, et ass einfach esou komm an elo ass et eng Tatsaach. Ech ka näischt dergéint maachen. Éischtens. Iessen ech ëmmer immens gären, et schmaacht mir ëmmer gutt. Ech freeë mech ëmmer wann ech eppes kréien. Zweetens ass Iessen eng gutt Beschäftegung, da geet mëttes d'Zäit méi séier erëm bis d'Mamm heem kënnt, et ass dann net esou langweileg. An drëttens sinn ech och ëmmer hongereg, scho wann ech mëttes am Schoulrestaurant vum Dësch opstinn, spieren ech wéi den Honger mech an de Bauch pëtzt. Da freeën ech mech schonns fir heem, wëll ech do dann alleng sinn an esou vill iesse kann wéi ech wëll. Meng Mamm huet och gemierkt, datt ech sou gutt iessen, dofir kuckt si ëmmer, datt alles doheem prett steet. Wann ech schonn net kann doheem sinn, da solls du wéinstens eppes Guddes fir z'iessen hunn, seet si. Den Dee vun Dommen, dee mécht mir méi aus. Ma dee wollt ech net, esou schlecht léieren ech och net, och wann d'Joffer dat ëmmer seet. Dat Wuert Dommen huet se just dobäi getässelt, wëll dat sech esou gutt seet, den décken dommen Dudu. Mee ech sinn net domm. Mech, mech interesséiert just net ëmmer, wat mir an der Schoul léieren. Heiansdo schonns. Déi Urmenschen am Däitschen zum Beispill, dat fannen ech voll cool, wa se mat de Faustkeilen ee Mammut erleegen oder esou Saachen. Do sinn ech guer net domm. Mee. D'Verben an d'Vokabele sinn net meng Stärkt. Net datt dir elo mengt, ech kennt dat net. Aa, ech wëll dat net. Dat ass net interessant. Dat muss een net wëssen, wann ee spéider wëllt Computerspiller entwéckelen. De Computer verbessert Feeler selwer, da brauch ee keng Verben a Vokabelen. Haut haut sinn ech traureg. Ech weess och net, ob ech dem Här Gianni méi dës Geschicht opschreiwe soll. Ech weess iwwerhaapt net, ob ech zréck bei den Här Gianni méi goe soll. Heiansdo froen ech mech, wat ech iwwerhaapt wëll. Dach, komm, ech schreiwen d'Geschicht ewer, ma wëll t'ass d'Wourecht, oder bal. Eigentlech hätt Ginette jo solle bei mech kommen. Ech hat him verzielt, datt mir hannert dem Haus, do wou eisen ale Buttik dran ass, deen, deen elo zanter véier Joer zou ass, wëll mäi Papp fort ass a meng Mamm beim Metzler schafft, en ale Schapp hätten. Fréier war dat e Schräineratelier, besteet aus zwee Deeler, iwwer eng Trap kënnt een an deen ieweschten Deel, do ass et ganz stëbseg vum Seemill a vum Holz, dat mäi Bop do versuergt hat, ier hie gestuerwen ass. Iwwerall sti nach al hëlze Placken, Schräinergeschir läit nach doruechter an op der Gänt trëllt nach allerhand Ëmgeréits, dat ech ëmmer nees gären ënnersichen. Ech hunn dem Ginette scho vill vun eisem Shop verzielt an hat ass och schonns ganz gespaant, fir en ze gesinn. An de Keller, do ginn ech net sou gären. Do huet meng Mamm nach Wäin vum Buttik aleien. De Plafank vum Keller ass ganz ronn verfëlleft, seet mäi Papp, wann hie mech heiansdo dono freet. Ech hunn deen Ausdrock net gär, wëll e mech fäerten deet. Et ass fiicht am Keller an am Fong ass och net vill do ze fannen. Um Enn gëtt et ëmmer méi däischter an do halen ech mech net gären op an ech sot zum Ginette, hatt misst och net mat dohinner goen, wann hatt dat net wéilt. Zwëschent eisem Haus an dem Schapp ass de Gaart. Een Deel vum Gaart besteet aus enger Hambiersheck. Iwwert de Summer ass dat flott, wëll ëmmer nees nei Hambierskären ënnert de Blieder liichten. Et muss een da just oppassen, datt keng Mueden an de Käre sëtzen. Et gesäit een déi zwar net ëmmer, mee et schmaacht een se iwwer. Um Fernsee hunn ech elo gesinn, datt et guer net schlëmm ass, wann ee Muede mat ësst. Dofir passen ech elo net méi esou dorop op. Oh, do misst d'Ginette frou sinn, wëll hatt ass ee séisst. Nieft dem Schapp ass déi Plaz, wou mäi Papp ëmmer all déi al Këschte verbrannt huet. Well hie gäre Feier gemaach huet, huet hien net ëmmer gewaart, bis genuch Këschten do waren, mee hien huet och alt emol einfach esou e Feier ugemaach an dann huet hien egal wat an d'Flame gepucht. Heiansdo war och eng Spraydose drënner an dann huet et zolidd ugefaangen ze kraachen. Ech hunn haut ganz gutt opgepasst, datt keng esou eng Dose ënnert de Këschte läit, well d'Ginette da ganz bestëmmt ganz vill Fäerde géif bei deem Kaméidi, direkt hannert eisem Haus, Ass nach ee klenge Schapp, wou mir d'Briquetten dra leien hunn. Do trëllt dann och nach alles, wat am Buttik net méi gebraucht a wat net méi verkaf gouf. Dovun hunn ech dem Ginette schonn dacks geschwat an ech mengen, hatt freet sech immens dorop, fir mat mir ënnert deem Blech den Dag ze wullen. Meng Mamm huet och esou e Bierg Séissegkeete vun der Tankstell matbruecht. Esou dacks kommen déi Kolleegen net bei de Spille, seet si. A wëll si frou ass, wann ee kënnt, zéckt si och net, fir eppes auszedeelen. D'Ginette wäert dat sécher déck flott fannen, wann hatt sech eppes eraussiche ka fir ze naschelen. An zënter puer Deeg hunn ech och mäin neie Vëlo. Ech hunn de Suedel extra e bësse méi déif gesat, fir datt en dem Ginette op d'Mooss passt. Hatt ass bestëmmt immens frou, wann hatt op mengem neie Vëlo fuere kann. Ech huelen dann deen alen a mir kënnen duerch d'Duerf schaufen. An da gesäit och jiddwereen, datt hatt bei mech spille koum an datt hatt meng Frëndin ass. Ech loossen hatt och mat mengem Ball spillen an op menge Roller sitzen. Dat kënnt haut bestëmmt nach dacks bei mech erëm. Meng Bomi huet och gesot, si géif extra eng vun hire super mega Quetschentaarte baken, wann d'Ginette bei mech kënnt. Mee hatt war bei de Marco. Si hunn ee Reewuerm aus dem Buedem geholt a mat deem am Dreck gespillt. An dobei hätt d'Ginette jo solle bei mech kommen. Bock 3, drëtt Kapitel, an dat geet esou. Am Fong wollt ech guer näischt dervu schreiwen, well et net wichteg ass, mee ech kommen net derlaanscht, jo, et ass wouer, ech hunn eng Schwëster, hatt heescht Carmen, ass e puer, jo, just e puer Joer méi al wéi ech, manner déck, vill manner, an op Sixième am Lycée. Hatt ass eng Intelligenzbestie an hatt huet eng Frëndin, déi gesäit grad esou aus wéi hatt an déi heescht Miriam an ass och eng Intelligenzbestie. Weiblech Intelligenzbestien, an déi sinn ëmmer weiblech, heeschen och ëmmer Carmen an, oder Miriam, a se richen dacks no Päerd, Si hu voll Chance! Obwuel si sech fir näischt ausser Kleeder a Make-up a Päerd interesséieren, hu si ëmmer gutt Punkten an der Schoul. Si hunn de Kapp einfach total eidel, wa se mueres an d'Schoul ginn, an dofir hunn si dann am Laf vum Dag genuch Plaz fir alles dat, wat si gesot kréien, doranner ofzespäicheren. Sou wéi op der Festplack vu mengem Computer. Dat ass voll ongerecht! Ech interesséiere mech fir immens vill, zum Beispill fir Computeren an Urmënschen oder esou, an hunn dofir op menger Festplack net vill Plaz fir Verben a Vokabelen. Ausserdeem sinn ech ëmmer mat Nodenke beschäftegt. Bei mir lafen ëmmer vill Programmer am Hannergrond. Wëll d'Carmenen an d'Myriamenen ewer net nodenken, kënnen si iwwerhaapt denken? Husi gutt Zäit fir Verben a Vokabelen ze léieren. Dat bréngt da mat sech, datt se vu Mamme, Jofferen a Proffen immens gelueft ginn a gutt Punkte kréien. Si maachen hinne jo och keng Aarbecht. Mat mir sinn déi méi geplot. Ech brauch jo och ee Kannerpsycholog, soss géing et mat mir iwwerhaapt näischt ginn, seet meng Mamm. D'Welt ass einfach net gerecht an sou Saache mierkt een, wann ee bis e bësse méi al gëtt. Mee ech kann d'Carmen elo erpressen. Dach, hatt huet Zigaretten ënnert sengen ënneschte Boxen verstoppt. Jo, Zigaretten. Ech weess net, ob hatt se fëmmt, mee hatt huet der. Ech hu se gesinn. An elo muss hat maachen wat ech wëll, well soss soen ech der Mamm et. Ech hunn hat elo voll an der Hand. Hat huet mir schonns missen eng Schmier fir an d'Schoul maachen, mee dat geet net duer. Ech denke mir nach aner Aarbechten aus, meng Hausaufgabe schreiwen zum Beispill, op d'Tankstell Séissegkeete kafe goen an esou virun. Just wéi hatt mech gefrot hat, wéi ech derzou kéim, ënnert seng ënnescht Boxe wullen ze goen, do war ech e bësse schlecht drun, obwuel et huet misse sinn. Ech hunn ee Grond, souguer ee gudde Grond, datt ech menger Schwëster hir ënnescht Boxen ënnersicht hunn, mee ech mengen net, datt ech deen elo hei verroden. Ok allez ech soen et och wann et eng ganz intim Saach ass, ech si verléift. Jo, fir déi éischte Kéier a mengem Liewen Sinn ech verléift? Schwéier verléift. An dat Schéinst ass, hatt ass och verléift a mech. Ech si mir elo net ganz sécher, ob ech him säin Numm einfach hei sou kann ënner Dott 3 späicheren, well et weess ee jo ni, wien alles op menger Festplack erëmschnoffelt a spionéiert. Mee et ass einfach ze vill schéin, säin Numm eng Kéier ganz liicht ze tippen. Ginette, Et ass dee schéinsten Numm vun der Welt. Wéi ech d'Buchstawe gedréckt hunn, si mir d'Schudderen de Réck erofgelaf. Ech probéieren et direkt nach eng Kéier mat enger anerer Schrëftart. Ginette, lo ass et nach méi schéin, oder? Ginette, Et kritt een den Numm zwar bal net méi gelies, mee dat ass elo egal. Sou, an elo wësst der et, och wann et iech guer näischt ugeet, ech an d'Ginette, mir sinn zesummen, an hatt wëllt och mat mir zesumme sinn. wëll ee Beweis. Dir wëllt e Beweis vun senger Léift. Mä et ass dach kloer, haut de Mueren ass hatt, jo hatt huet ugefaangen an der Schoul bei mech komm a sot zu mir, et géing him Leed doen, datt hatt mech vergiess hätt, gëschter, wéi hatt sollt bei mech kommen. Dat muss ee sech emol virstellen. Hatt sot, et deet mir Leed. Dat hat nach ni een zu mir gesot. An du sot et, Ech hat vergiess, bei dech ze kommen. An ech, ech hu mam Kapp Jo gewénkt. Weider hunn ech näischt bräichten ze maachen. Mir haten eis verstanen an hatt An ass weider gaangen. Also war ech och averstanen. Mir allen zwee, mir waren averstanen. An elo sinn ech verléift an d'Ginette an d'Ginette ass verléift a mech. An dofir war ech mir dem Carmen sengen Ech boxen ukucken. Well haut, haut muss een informéiert sinn, haut geet alles ganz séier. Wann Dir wësst, wat ech mengen, Här Kannerpsycholog. Sou, dat war d'Op 3. An elo maache mer e klenge Sprong bis op d'Op 14. An der Zwëschenzäit ginn an der Schoul Diere fuddigeschlof hunn, d'Toiletten D'Police kënnt, den Didier gëtt verdächtegt, datt hien et gewiescht wier. Mee alleguerten déi Saachen loosse mer elo mol sinn, wëll mir wëllen dem Didier senger Libesgeschicht nogoen. An déi geet weider hei am Kapitel 14. Hie mécht elo eng Diät, wëll hie wëllt e bëssen ofhuelen. An da stellt en sech vir, wat hien alles esou kënnt mam Ginette maachen, wa si zwee zesummen ënnerwee sinn. Ech sinn och elo sécher, datt wann déi éischt Kiloe bis fort sinn, d'Ginette net méi laang waart an eppes mat mir ënnerhuele wëllt. Mä wat kënnt ech virschloen? Ech muss mir dat elo iwwerleeën, soss weess ech näischt op déi Fro, op déi ech elo schonns zanter Woche waarden, ze äntwerten. Also, ech stelle mir dat elo mol vir. D'Schoul ass eriwwer, et schellt, mir ginn eraus. Dohannen um Parking waart d'Ginette op mech. Hatt seet. Du, du, wëll. Stopp, stopp, stopp, falsch, nee, nee, nee, nee. Hatt seet. Diddie, wëlls du de Mëtteg eppes mat mir ënnerhuelen? Jeeaa! Denken ech, soen ewer ganz cool a relax. Hm, e Mëtteg geet zwar schlecht, ech hunn net vill Zäit, mee mir kënnte jo zesumme schwamme goen. Hunn ech elo wierklech schwamme goe gesot? Dann hat ech ewer lo Chance. Wa mir zesumme schwamme ginn, da muss ech mech ausdoen. Da gesäit hatt mech an der Schwammbox an da gläichen ech éischter engem Michelinsmännchen aus lauter Pneuen, wéi engem vun deene coole Jongen op Youtube. An da kann ech iwwerhaapt net gutt schwammen. Knapps si mir zweemol op an of geschwommen, da kréien ech keng Loft méi. An dat Schlëmmst wier, wann hatt da géing soen, Komm, mir ginn op d'Sprangbriet! Spéitstens da wier et eriwwer mat der Léift. Ech fäerte schonns, wann ech d'Sprangbriet nëmme gesinn, wann ech nëmmen un dat Wuert Sprangbriet denken. Et gëtt bestëmmt näischt méi Schreckleches, wéi vun engem Sprangbriet dräi Meter wäit an d'Waasser ze sprangen. Et ass gutt, wann ee sech alles genee iwwerleet, ier een de Mond opdeet. Also ech mengen, alles, wat iergendswéi mat Sport ze dinn huet, loosse mir mol einfach ewech. Kee Vëlo fueren, kee Schlittschung lafen an och kee spadséiere goen. Also, nach eng Kéier, et schellt, d'Schoul ass eriwwer, mir ginn eraus, do hannen um Parking waart d'Ginette op mech an hat seet, Didier, solle mir de Mëtteg eppes ënnerhuelen? Yeah! Denken ech, soen hie war voll cool a relax. Hm, Mëtteg geet zwar schlecht, ech hunn net vill Zäit, mee mir kënne jo zesummen an de Kino goen. Dat misst klappe mam Funiculaire a mam Tram op de Kierchbierg. Dat geet, do gëtt et keng Geforen. Am Kinepolis misst et och goen. Ech muss just oppassen, datt ech eng Kees fannen, wou ech kee Franséisch schwätze muss, soss hunn ech mech blaméiert. Popcorn a Cola si méi wichteg wéi de Film. Just mat der Diät gëtt dat dann ee klenge Problem, mee dann huelen ech eben nëmmen eng kleng Portioun, just Wat maachen ech dann elo, wann hatt wëll sou ee modernen Horrorfilm kucke goen? Do kann ech net mat, do fäerten ech mir den Hënneschen aus der Box, kann eng ganz Nuecht net schlofen an da mierkt hatt jo och, datt ech fäerten, wann hatt nieft mir sëtzt, wann ech schweessen a wann ech zidderen an iwwerhaapt. Op Youtube soen se dat jonk Koppelen an de Kino ginn fir ze k-n-u-u-t-s-c-h-e-n. Daat ass schlëmm! Ech wees jo guer net wéi daat geet. D'Ginette huet bestëmmt schonns mega Erfahrung am Knuutschen an ech, ech sëtzen da wéi e klenge Jong aus der Grondschoul do a weess net wouhin mat de Patten, mat de Lëpsen a mat der Zong. Nee, an de Kino ginn ech léiwer net. Mee lo, lo fänkt d'Saach u schwiereg ze ginn. Also nach eng Kéier, d'Schoul ass eriwwer, et schellt, mir ginn eraus. Dobaussen um Parking waart d'Gina, dot mech, hatt seet, Didier, wëlls du de Mëtteg eppes mat mir ënnerhuelen? Yeah! denken ech. Soen ewer voll cool a relax. Kee Problem, kënne mer maachen. Um Mëtteg geet zwar schlecht, ech hunn net vill Zäit, mee mir kënne jo zesummen eng Glace iesse goen. Dat ass definitiv d'Léisung, eng Glace iessen, do sinn ech voll gutt dran. Mir gin einfach op d'Tankstell an da kropen ech zwou Glacen aus der Tru, séier bezuelt a färdeg. Lo hun ech et, mir gin eng Glace iessen. Lues, lues, lues, lo net ze séier, esou eppes muss gudd duerchduecht sin, soss mecht een um Enn ewer nach e Fehler. Also ee Problem wir, wéi eng Glace kaafen ech him? Eng Vanill ass ze einfach, dat passt iergendwéi net, grad esou wéi Mokka oder Pistasch, dat ass ze einfach. Äerdbier oder Framboise wier besser, mee hatt schingt mir éischter e Schokolastyp ze sinn. Tiramisu, Schockla oder Nougat kënnt passen. Eventuell kënnt ech hatt och d'Glace selwer raussiche loossen, da wier ech domadder net geplot. Dat ass ok. Mee wat maache mir Dono, da sti mir mat eiser Glace virun der Tankstell an da muss ech jo eppes mat him schwätzen. Schock, Schwätzen, dass schwéier! Iwwer wat schwätzt e Jong mat engem Meedchen? Ech muss mir eng Lëscht maachen. Éischtens iwwer Päerd. Natierlech, mat Meedercher kann een ëmmer iwwer Päerd schwätzen, mee do sinn ech an zwou Minuten duerch, wëll da weess ech näischt méi. Zweetens iwwer d'Formel eent. Ah, dat ass geféierlech. Vläicht interesséiert hatt dat net. Da sinn ech och direkt fäerdeg mat mengem Latäin oder hatt weess ze vill an da stinn ech nees wéi en domme Jong do. Drëttens Iwwer d'Schoul, do kënnte mir allen zwee eppes schwätzen, mä dat ass net cool, wann een an senger Fräizäit iwwer d'Schoul schwätzt. An dann ass d'Gefor, datt hatt op de Marco ze schwätze kënnt, och vill ze grouss. Véiertens, iwwer, jo. Ech weess et net. Vläicht kucken ech emol op Youtube, iwwer wat déi cool Jongen an déi cool Meedercher do esou schwätzen. Dann hätt ech en Thema, dat d'Ginette och ganz bestëmmt interesséiere géif.